Essalam Aleýkum dostlar ýa sagdyryňyz inşallah her ýerde bolsaňyz aramda bolsaňyz oň üçin şirde ýakyna geleýin ýene de biraz ýakyna geleýin Hawa dostlar hoş geldiňiz hemmäňize gözel YouTube kanaly begeniň YouTube kanaly dostlaryňyza paýlaşyň bu YouTube kanal jyda jyda Gözel gözel wideolar geljekdir. Ýagşy ýagşy wideolar geljekdir. Bu gün näme etýos? Bu gün dostlarymyz öli bernamalary tanyşdyr diýdi. Öli bernamalary tanyşdyrmak isledim öz ýüregimden. Kemaýysyna, kemaýysyna, kemaýyňyza deger ýanak. Derdiňize deger ýanak bernamalar bar. Öli bernamalar bar ki, sizler

O sebapdan her kimiň işi parkly, her kimiň düzgüni parkly, her kim işine göre içinde bernamalary köp saklaýar. Kança bernama köp saklaňyz, saklasaňyz şonca telefonyň çajyny köp içýar. Şonam aýdyp öteýin. Amma saklamasaňam bolmaýar. Gerekli bernamalary saklamak gerek. Men bu gün hemme bernamalary tanyşdyrmaýan. Bu gün iki däne bernama tanyşdyrjak. Iki däne. Bernama köp ýana. Ýagşy ýagşy bernamalaram. Iki däne tanyşdyrjak. Birege tilpun gazany bilersiňiz. Birege tilpuňyzda kärdiňiz ýok bolsa. Tilpunyňyzda kärdiňiz ýok bolsa dostlaryňyza zeň urup gepleşe bilersiňiz. Intenit arkaly. Sizde intenit bar bolsa. Men biran wagty bolýa Afganistanda. Biran wagty intenit üçük bolýa. Men zeň urýan bir iki dakga. Siz reklam görýärsiňiz, reklamyň reklam görüp kredit jemleýärsiňiz. Ýani munuň bir ýagşylygy. Ama gynansakda iPhone telefonlary bilem ýok, Android ýani Samsung, LG, LG beýle beýle telefonlary bolýar. IPhone-nyňkyny habarym ýok, men iPhone telefon istipada edem ýok. Meniň telefonym Samsung.

Şu wagtda tilpuň içine geldiňiz. Tilpuň içinde iki därine bernama, bu bilen bu bernama. Amma bernamany üç etdim. Sebabi köp dostlarymyz ben biran närselere sebabi bul IP adresini öwürýär. IP adres näme diýen dostlarymyza bu ýerden bolsun. Siz kaýsy kişi birden baglanýorsyňyz Afganistandan baglanýorsyňyz Afganistanda bu bernamala iş beren ýokmy siz Afganistany öwrüň Afganistanda däl ýanak ediň özüňize mysal IP adresini ýene bir kişi beriler öwrüň bu ýerden IP adreslerini öwrebilýärsiňiz gördüňiz dämi men Google çorummy Türkiýe etdim men gözüm Urupada bolany üçin biran bernamalar açmady

Bu ýerden prikal, prikal näme etýär diýersiňiz? Prikal näme etýär? Prikal kart jemleýär. Närakam kart jemleýär? Aýlanyp dur bulam. Hawa geldi şu wagtda. Çöwürýärsiňiz. Çewür ýasyňyz çewür ýasyňyz elli kart çykdy elli karty kabul etdim tabligat çykarýa alyma ýana tabligatlar çykarýa ýana iran dilinde aýtganda reklam ýana reklamy çykar reklamyny görün üçin pul toplanýa bu ýerde gördüňiz bar iki müň u sekiz ýüz u üç däne kardym bar muňa men gepleşibilýän ýana telefonda her ýerlere zeň urubilýän Meniň telefonymda hemişe internet boljakdyr. Garşy tarapda internet bolsun bolmasyn onuň telefon numarasyna zeň barýa. Amma men tarapda internetde meniň internetim boljakdyr. Bul köp işiňize ýarar diýip pikir etýän. Günde 100 sapar buna çöwürip bilýärsiňiz. Ho. Muny tanyşdyrdym. Sweet Queen bar. Bu ýerde telefon gazanmak isleýärsiňiz. Bir dana telefon berna bernamany pal edersiňiz. Bernamany e-mail adres girýärsiňiz. E-mail adreslerinizi girersiňiz, pal edersiňiz. Bu şekilde närse toplarsyňyz. Quit

Pakistanda bolýanlara nakşalary ýakşy görünýän üçin o ýerde iş berer diýip pikir etýän ama Afganistandaky dostlarym görsün men bilmiýän ýan Afganistanda iş berermi bermiýomy Afganistanda iş berse köp ýakşy bolarty men togsan bir dana jemledim eger bu ýerden näme näme alyp bilýän barýan bu ýerden aýponyň poşuny alyp bilýän gözäýnek alyp bilýän şunça pul toplasam Günde reklam, günde reklam gören üçinem bir ýerden pul berýär. Ine mysal pul şekilde özüniň puluny berýär. 20 müň özüniň puluny etseň de bir dana baryp duran göşi birlenji göşi şu wagtda iPhone 10 e, gazanýarsyň diýär. Bir ýerden bir dana kamera gazanýarsyň diýär. 16 müň 999 jemleseň diýär. 20 müň jemleseň e,

Ama bir ýyl ýany iki ýyl ýanak telefonynda bu bernamany goýup her ýörün ýeriňizde özüňizi jan saglygyňyz üçin ýagşy bernama gelejekde hemde telefon gazanybilersiňiz. Email adresiňize gaýt etseňiz hemişe bagşa telefon öwren pilaňyz şol email adrese girseňiz bu hasabyňyz geler köýmez ýana zähmetiňiz. Oň üçin ýagşy bir pursat sabyr gerek, muňa köp sabyr gerek. Sabyr sabyr sabyr diýýär. Bakşa hiç närse diýen ýok. Ama bul prikal bolsa sabyr däl. Şu wagty reklam görýäsiňiz, pul jemleýäsiňiz, istipada etýäsiňiz. Hula bolsa hula vpn bar, bu bolsa IP adresleri öwürýär. Bu IP adresi öwürip,

Biran neperiň bul işine ýara biler, biranysyny işine ýarama biler. Oň üçin haýat parhlydyr diýo. Oň üçin her ynsan haýaty parhly. Oň üçin bul derdine deger diýip pikir etýon. Birege bolmasa birege hökman derdiňize deger. Meniň derdime degdi sileňem derdiňize deger diýip umytda. Sag boluň. Hawa, bernamalar gördüňiz, göwnüňize ýakan bolsa diýip umyt etýän, marketlerden downt edip alybilersiňiz. Men aşaklama, şu wideoň aşagynda men link goýan. Link bu linkini hem goýan, bernamalaryň linkini. O ýerden görüp bernamalaryň linkini hem ýakyndan ady görüp Sizler istipada edersiňizmi, etmiyorsiňizmi muny bilmiyon, amma biran dostumyza gerek bolubiler diyon bu bir derdine diger ýanak bernamalara tanyşdyrdym.

Hökman biregin dolmasa biregin işine yarar. Ýutub kanal begeniň abone boluň men enestegram hasabym ba şu ýerden gelip öter enestegram nirden getirjek şu ýerden Gördüňiz dämi Ali Kerimi Türkmen bu enestegram hasabymda köp wideolar paýlaşýan köp köp parhly parhly wideolar köta köta eksler närselerini ondan paýlaşýan sag boluň saglykda ýaşaň ýutub kanal begeniň laýk beriň ýorym atyň bu içinden geldik gözel ýorumlaňyzy ýazyň Hemişe ýene şeýle gözel wideolar gelinçe sag boluň dostlar Hudaý äriňiz Yşk.